Tellajna numru kbir ta' leġġendi, ta' stejjer, ta' rakkonti, waħda minnhom li San Pawl ġie Malta ħadd ma jaf ġiex Malta jew le, u Malta żgur ma saritx Nisranija fis-sena 60 wara Kristu meta jingħad li San Pawl ġie Malta. Għaliex? Għaliex kien hawn xi tliet Melite oħra fil-Mediterran, illum hawn ħafna studji fuqhom, U wieħed irid irid joqgħod attent fuq għadi biex l-ewwel ma jdejjaqx lil dawk li għandhom il San Popilju jew San Pawl li ġi Malta u li faw stejjer. Imma professur partikolari ħafna ehm, kien fi programm li kelli fuq it-television jiena, per eżempju, kien eh, għalli ċaru tont li il-rakkont li għanna li tal-Bibbja f'San Luqa, ġifieri versi 26, 27 li jirrakkonta l-għarqa, biex ngħidu hekk, u kif salva San Pawl u x-xini tiegħu, e, dak ir-rakkont jista' jkun sempliċement storja biex jgħallem lil Lut li Kristu u r-reliġjon tiegħu milqu għajn mill-barbari, mill-barranin, u mhux milqu għajn mill-lut stess li salbuħ. U allura eh, kienet isa iktar storja. Kważi parabola jew metafora. Għatta preċiż, parabola hija kelma. Issa xi punt sabu le xi ankri jidher li barra l-bajja ta' San Romani jew ħafna Malta kienet waħda miż-żbatax il-ċittà li kienu tar-Romani. Malta kienet kien hawn 17 fil-Mediterran, Malta kienet waħda minnhom, bħal Kartaġni pereżempju, jiġifieri kienet smata, kien hawn isu l-primus jgħidulu, isu gvernatur jħossib, u kellna l-istejjer ta' Kajjus u Ċiċero sewwa li Verres li saraq rid jisraq mit-tempju u ż-żjut u l-għasel u l-affarijiet, jiġifieri msemmija, Malta msemmija ħafna dak iż-żmien. Biss imbagħad meta niġu għall-identità, Ir-reliġjon, għax la semmejt ir-reliġjon u l-Kristjaneżmu, Malta saret nisranija milli jidher meta l-famuż Kostantino qaleb ir-reliġjon għall-imperu kollu fir-raba' seklu, 325, hemmhekk qaleb ir-Roman l-imperu Roman kollu. Allura anke Malta kellha taqleb u mhux qabel. Fil-katakombi ta' Malta m'hemm xejn x'juri li l-Maltin kienu nsara qabel is-seklu erba'. Ġifieri dik hija waħda mill-qawwijin. Issa, ovvjament, hawn ħafna polemiċi, eh, min jimbotta waħda u min jimbotta l-oħra, per eżempju, il-kavallieri, meta ġew il-kavallieri, l-istorja ta' San Paw mhux hemmnuha biss, imma użawha ħafna għal-finijiet tagħhom, mhm. ħalli Malta tkun post appostoliku, appostoliku ġifiri, ġejt konvertit minn apostlu, u San Pawlu huwa apostlu, u allura eh, ibbuttawa l-ideja kemm jista' jkun biex il-Malta tawa statura gbar fir-reliġjon, dak iż-żmien ir-reliġjon kienet b'saħħitha ħafna. U inti bħala storiku kif tara deċiżjoni bħal dik? Għax storikament mhijiex korretta. Li tħalli eh, il- Hija hija hija leġġenda. li jien personalment bħala Malti tal-lum naqbel li nibqgħu nrawmu għax għat-turiżmu tiswielna di din ġibu ħafna nies u jaraw pellegrini u jaraw ġew xi xpapiet jew tlieta marru l-ar il-grotta pereżempju Winja Kurt saba il-Gran Mastru Winja Kurt fl-1668 ġifieri eh, għaliex għax irid joħloq kult biex biex miegħu jdawwar il-pelleg xrajn santwarju ta' San Pawl ġor Rabat Tifhem u qal kien għamil tliet xhur hawn f'dan. F'dan l-aħħar u jekk taqta' biċċa ġebla insomma isir miraklu tfiq isu tal-urt jew Fatima, Medjugorje, insomma, eċetera. Ġifieri jiena xettiku mill-verità ta' kemm verament ġie Malta jew le. Iktar naħseb li ma nemminx li ġie Malta milli iva. Imma mill-banda l-oħra, għalina l-Maltin huwa parti mill-identità. Għal qed nitkellmu fuq l-identità llum, għaliex għaliex l-identità tagħna, ir-reliġjon kellha parti kbira l-identità tagħna u damet magħna u għada magħna l-festi, pereżempju fl-irħula u l-bliet li nġibu tant turisti bihom aħna. Eh, mhux parti mill-identità ta' Malta, ġifieri m'għandniex immorru noqogħdu ngħidu lid-dinja, isma' ħimpa u ma ġi xejn Malta, ta' tista' ma tiġux iżjed, le, ma naqbilx. Eh, Leġenda sabiħa.
Żewġ isom żewġ eh, żewġ sibijiet differenti, qed nagħtik l-ewwel ħsieb li huwa l-identità tagħna hija msawra ħafna hija informata ħafna mill-Kristjaneżmu. Ħafna.
U hija xi ħaġa li biss. Għalkemm konna musulmani għal xi żmien li issa ġejbija.
Però qatt ma naċċett fis-sens Il-Malti modern tal-lum qatt ma jaċċetta li hu parti minnu kien Musulman. Dejjem jiena dejjem nafa aħna Kristjani sara ferventi. Ma jistax ma jaċċetta. Ma jimpurtax imma imma ma jridx jaċċett.
Fil-konxju tagħna aħna nipprovaw ngħidu l xulxin. Li konna tfal ta' San Pawl, li aħna tfal ta' San Pawl, li aħna nisel ta' li ma jistax ikun konvertina. Għax il-popolazzjoni ma komplitx minn żmien. Dik hija ħaġa waħda. Ma jiġux minna n-nies li laqgħu l San Pawl pereżempju kieku ġi San Pawl. Ma jiġu minnha xejn dawk. Għax Malta. Għamlet xi mitt sena. Ħabta ta' 870, bejn 870 u forsi 1050, Malta kienet diżabitata. Skont teoriji oħra, tistix li fl-istorja. E, inti, l-istorja la ma konni xem aħna. Mhm. Aħna konna fi żmien San Pawl, la konna fi żmien l-assedju, la konna fi żmien il-Franċiżi. Sewa, aħna ma konni xem, ħadd ma kien hemm li hawn nies illum. Mela meta jsiru l-istudji u r-riċerki, kull ma tagħmel inti bħala storiku toħroġ verżjoni oħra tal-istorja. Issa jkollok 5, 6, 7 verżjonijiet u biċ-ċans li għada pitada joħorġu oħrajn. Mm. Imma dik hija l-istorja, l-istorja hija llum, hija ħajja llum u kif naraw llum. In-nies li kienu jaraw pereżempju fi żmien Winjakur li għad jiena fis-seklu 17, l-istorja ta' San Pawl kienu qed jarawha parti kbira mill-identità ta' Malta. Mm. Illum Jien naħseb intfiet anke r-reliġjon in ġenerali, ħa ngħidu hekk. M'għadu ħadd jibża' mill-infern, pereżempju. Qabel bl-infern inti kont tara x'trid taqbad tagħmel. Jekk il-kappillan jew xi qassis jgħidlek ħallili d-dar ta' missierek meta jmut, ħalli ngħinuh miskin biex jaqbeż il-purgatorju, illum ħa temminha? Imma kien hemm il-ħanżira tal-erwieħ, għad hemm sqaq ir-Rabat jismu hekk. Għaliex? Għax il-ħanżira tal-erwieħ kien il-kappillan kien jaqtagħlha widnha, Biex jagħrafha, iħalliha tiġri fit-triq, in-nies fqar jaħasra jitimgħuhom ġieli joqogħdu lura biex jitimgħuha, meta tismen mhux ħażin, ibiegħha u jgħidilhom issa mill-flus tagħha ħa nagħmlu l-quddiesa għall-erwieħ tal-familji tagħkom. Kienet trikk hu kif tiġbor il-flus. Jiġifieri Meta inti tgħodd kollox u tpoġġi kollox f'kumpless kbir, l-istorja kif narawha llum jgħodd kif qed ngħixuha issa u x'tiswielna għall-futur. Għalhekk għad l-istorja ta' San Pawl ħelwa nżommuha għax importanti. Imma ħelwa bħala biċċa folklor li mhux neċessarjament nidentifikaw magħha. Ifhimni, hija assoċjata ħafna mar-reliġjon. U allura peress li r-reliġjon lilna influwenzatna ħafna fid-deċiżjonijiet tagħna fil-ħajja, speċjalment jew minħabba biża, jew minħabba eroiżmu għandna l-assedju l-kbir niġġieldu kontra l-Muslem. Eh, xi storja oħra kbira. Mela allura peress li qiegħda parti minn dik l-istorja ma nistgħux qatt noħorġuha mill-identità